Jien aware ħafna ta' konxju fejn l-isperma fejn tiġi. Jiena l-isperma ġiet f'żaqq ommi, f'pajjiż stabbli, f'familja stabbli. Familja ta' mħabba, familja ta' eżempju, familja ta' ġenerożità kbira. So jiena trabbejt f'dak l-ambjent. Ma żiltux jiena, però dak ġieni. Allura nħossni ffortunat, ma noħdhiex for granted. La ġietni tajba inħossni xxurtjat u nħossni li rrid ngħin lil dak li ma ġietux li m'iniex mhux ixxurtjat daqsi. U dik hija prinċipju li ngħożżu ħafna ġo qalbi, nerġa' ngħid ma nieħux xejn for granted, xejn. U vera mill-qalb, ġenwinament, dejjem inħoss il-bżonn li min ma ġietux daqshekk tajba ntih ponta żgħira għajnuna. Però għalfejn taħseb li inti daqshekk konxju tal-fatt li inti jirbaħt ejja ngħidulha din il-lotterija tal-isperma. Għalfejn taħseb ħadd ieħor mhuwiex biex hija marbuta ma' trobbija, il-ġenituri tiegħek zeraw fik il-bżonn li taraf xorti għandek inti li kollok da sens ta' gratitudni. Eh, it-trobbija kienet kienet lezzjoni. Istja konna namlu kollox bil-qies aħna. I mean, finanzi ma kinux, ma kinux, ma kinux available għal kollox. L-edukazzjoni kienet il-priorità. Eh, u minn missir qatt ma tqamlu fejn l edukazzjoni. Qatt, qatt, qatt, qatt, qatt, qatt. Però fuq affarijiet oħra dejjem u rewna li kollox jiġi fi żmienu. kollox. Semmejtlek xi ħaġa l-bieraħ niftakar episodju partikolari ta' din l-imbirka skalestrik. Skalestrik jgħidu la skalestrik. Eh, Skeletrix. Skeletrix. Niftakar, xie kelli l-istess problema tiegħek, niftakar niftakar li. Il-strina rritta b'saħħa U darba morna trade fair u assistom ġifiri lejl sħiħ nibki u marrit marrit immur imkir u noqgħod bil-qiegħda law bil-qiegħda li ma xrid. Imma ovvjament ma kienx il-moment li tinxtaraw qatt ma ġiet. Dejjem rabbewni li anka li għandna rridu naqsmuh bejnietna Jiena ommi ħadmet ħafna mal-anzjani u kont ninnota d-dedikazzjoni u l-imħabba li kienet tagħti lil anzjani li min għandu bżonn. Trabbina f'ambjent li. Kienet tmur fid-djar tagħhom jew mm, djar tal-anzjani jew. Tejn, tejn. U ommi is a very good listener u jiena ġejt ħafna minna wkoll tisma' dak li jkun. Unfortunately llum il-ġurnata waħda mill-problemi li għandna li m'għandniex ċans nisimgħu mhm. in-neighbor. for all I know. Ommi kienet kienet listener ħafna u kienet compassionate ħafna. Inti sibu dal-ħin jew? Insibu ġon. Insibu għax inħoss li hemm bżonnu. Għax iċ-charity, iċ-charity, hija sabiħ li tagħmilha, però l-ewwel esperjenzi li kelli kienet ma' Surita Marder Teresa. Calcutta. Waħda mill-esperjenzi qawwijin li kelli. U kien hemm volontier kellu żmien, Giacomo kien jismu, Taljan. U da jilħaq kien laħaq il-Mater Teresa. Allura fl-għaxija meta konna nispiċċaw ix-xogħol volontarju konna nduru madwaru u joqgħod jgħidilna li l-imbir kien stejjer. fuq Mater Teresa. Għidilna, għidilna, għidilna. U kien jgħidilna kol jgħidu pieċir, għax jiena nirrispetta ħafna. U waħda mill-li kien jgħidilna kienet li Mater Teresa kienet l-ewwel waħda li xammar u tibda l-ħidma tagħha, kienet tagħti eżempju l kulħadd. U kienet tgħidilhom dejjem sabiħ li tiġu tejnuna, sabiħ nilqawkom, grazzi. Però morru d-dar u għamlu l-istess ħaġa man-nies ta' madwarkom. Kien jgħidilna ħafna din. U di dejjem kienet tibqa' kienet tibqa' ġo fija. Għax li tagħmel voluntary work u charity huwa interessanti. U huwa sabiħ li hawn ħafna qed jagħmluh. Però xi kultant onestament inħoss, mingħajr ma nistema' funny, opinjoni tiegħi, li ħafna man-nies jagħmluh għax forsi hija naqa' trend, hija naqa' fashion. Mort l-Afrika ta' mort nejn it-tfal, taf kem rajt faqar. It's great li tmur l-Afrika, li tmur l-Indja, li tmur sqallija pura lajna u tejn il-faqar, pero lan prinċipali xinu? Lan prinċipali mux li qisek moda, l-għan prinċipali huwa li tkun konsistenti f'dawn l-affarijiet. U iktar minn hekk huwa li ċ-charity tista' tagħmel hawn madwarek. Ħafna nies jgħiduli kemm nixtieq nagħmel bħalek immur ngħin u hawn. Taf x'tgħidilhom jien? Ngħidulhom rabbu 'l uliedkom sew u tkunu qed tagħmlu l-ikbar charity possibbli. Mela tlaqna?